Merci, Här President. D'Spriecher vun de Koalitiounsparteie sinn de Mëtten net midd ginn, d'Virzich vun dëser Reform an den héchsten Téin ze luewen an ervirzehiewen. An effektiv, mat dësem Gesetzesprojet ginn eng Rëtsch Verbesserungen un der Ausriichtung vum aktuelle Congé parental virgeholl, an dat fir eis virun allem an zwee Kärberäicher, Éischtens, an ugefaange bäi der Indemnitéit vum Congé parental, déi kee fixe Montant méi soll sinn, mee ab elo eng Aart Zousatzersatzloun duerstelle soll. Ähnlech wéi dat bäi anere Revenus de remplacement de Fall ass, soll den Ausgläich, wann och plafonéiert, fir d'Ënnerbriechung vun der klassescher Beruffscarrière sinn an domadder d'Méiglechkeet schafe fir Beruff a Kannererzéiung méi einfach openeen unzepassen. Dëst am Intérêt vu béide Partner an enger Koppel. An et gëtt sech an eisen Ae berechtegter Weis erhofft, datt dëst e positiven Effekt esouwuel op d'Beruffscarrière vu Frae wäert hunn, ewéi och e weideren Ureiz fir Männer schaaft, fir sech verstäerkt ëm d'Kand këmmeren ze kënnen. Den Ersatzloun gëtt elo endlech och erëm un den Index gebonnen, respektiv den ieweschte Plaffong gëtt un d'Entwécklung vum Mindestloun ugepasst. Klëmmt de Mindestloun, esou klëmmt och de Plaffong vum maximale Betrag vum Ersatzloun. Domadder gëtt elo endlech déi komplett onsozial Desindexéierung vun der CSV-LSAP-Regierung vun 2006 erëm réckgängeg gemeet. Mär begréissen dat ausdrécklech. Beim zweete Punkt, der Flexibilitéit, och do ginn et formal Verbesserungen. De Congé parental kann elo bis zum Alter vu sechs an net wéi virdru bis fënnef Joer ugefrot ginn. Déi zwee Eltere kënne gläichzäiteg de Congé parental huelen a generell ginn d'Konditioune fir iwwerhaapt kënnen an de Genoss vun deem Congé parental ze komme vereinfacht. Och wann dës positiv Verännerunge sécherlech net ze ignoréiere sinn, sou bleiwen dach awer an eisen Aen eng ganz Rëtsch kritesch Froen an kritesch Bemierkungen ze maachen, grad an deenen zwee Beräicher Flexibilitéit an Ersatzloun. Well ënnert deem Begrëff Flexibilitéit kann ee ganz vill verstoen, Guddes a Schlechtes. Déi entscheedend Fro ass awer, Flexibilitéit fir ween? An dovunner net ze trennen, ween decidéiert iwwert Flexibilitéit? Mer wäerten an den nächste Wochen hei an der Chamber nach méi mat dëse Froen ze dinn hunn, besonnesch am Zesummenhang mat der Reform vum Pan-Gesetz, well och do geet et ëm Flexibilitéit, Flexibilitéit, déi an deem Fall vum Salarié ofgefuerdert gëtt. Bei dësem Projet hei, esou heescht et, soll et ëm d'Flexibilitéit fir de Salarié goen, eng Flexibilitéit, déi et de Leit erméigleche soll, Beruff a Kannererzéiung besser mateneen ze verbannen, also eng Idee, där ee grondsätzlech nëmmen zoustëmme kann. Wann ee sech elo awer den Text hei ukuckt, da stellt ee fest, datt et eigentlech just ee neit Element vu Flexibiliséierung gëtt, dat e wierklecht Recht vum Salarié duerstellt, nämlech datt et de Congé parental plein temps net méi muss sechs Méint, mee och elo kann véier Méint huelen. All déi aner Modeller vu Flexibilitéit, dat heescht Hallefdeeg oder 20 Prozent manner schaffe respektiv véier Mol e Mount Congé parental huelen, sinn alleguer ëmmer gebonnen un den Accord vum Patron. Wann awer déi nei flexibel Méiglechkeete vum gudde Wëlle vum Patron afänken, da stelle se kee wierklecht Recht duer iwwer all Wonsch. Vum Elterendeel op méi flexibele Congé parental decidéiert a leschter Instanz de Patron. Fir Beruff a Famill kënnen zesummen ze bréngen, sinn d'Leit also weider vun den ökonomeschen Interessien oder den Desiderataen vun de Patronen afhängeg. Dëst kritiséiert och zu Recht d'Salariatskummer an hirem Avis zu dësem Projet a mengt, datt domadder déi eigentlech fortschrëttlech Idee vun der Flexibiliséierung vum Elterecongé eigentlech schonns vun Ufank un hypothiquéiert gëtt. Si menge souguer, Zitat, ce qui va mettre en échec la réforme. Zougang zu dësen neie flexibele Modeller, déi wéi gesot d'Zoustëmmung vum Patron brauchen, hu just déi Leit, déi een an net méi wéi ee Kontrakt hunn, an deen ee Kontrakt méi wéi d'Hallschent vun der Reegelaarbechtszäit duerstellt. Leit, déi 40 Stonne schaffen, awer méi Aarbechtsverträg hunn, kënnen net vun dësen neie Mesurë profitéieren. An anere Wieder heescht dat, datt weiderhin den eenzege Modell, bäi deem et kloer Rechter op Elterecongé gëtt, deen ass vum Congé parental plein temps. Grad do wollt d'Gesetz jo awer nei Weeër an nei Méiglechkeeten opmaache fir d'Elteren. An dëser Ambitioun gëtt den Text an där heiter Fassung net gerecht. Weider Neierungen, déi sech och gutt unhéieren an eng positiv Flexibilitéit fir de Salarié duerstelle kéinte sinn, éischtens d'Erofsetze vun der Mindeststonnenzuel op zéng Wochestonnen, déi ee brauch, fir kënnen Urecht op de Congé parental ze huelen, An zweetens, d'Cumuléiere vu méi Aarbechtsverträg. Dës ass effektiv eng nei an an eisen Ae gutt Ouverture, déi de sozialen an aarbechtsweltleche Realitéite vu ganz villen an och besonnesch jonke Leit entsprécht. De Problem ass awer hei och erëm net nëmmen, datt Leit mat méi Aarbechtsverträg net däerfen op déi nei flexibel Formen zeréckgräifen, neen, Fir iwwerhaapt kënnen de klassesche Congé parental à plein temps unzefroen, brauche se den Accord vun all hire Patronen. Huele mer e Beispill, d'Carole. D'Carole schafft ugemellt als Haushaltshëllef bäi dräi verschiddene Menagen, soe mer véier Stonnen d'Woch. Donieft geet d'Carole nach aacht Stonne bäi eng kleng Entreprise botzen an hëlleft weekends sechs Stonnen. An engem Restaurant als Aushëllef. D'Carole geet also 26 Stonne bäi 5 verschidde Patronë schaffen. Mat dësem neie Projet kann d'Carole elo Congé parental plein temps ufroen. Dat ass nei an dat ass och gutt esou. Den Hoken derbäi ass awer, D'Carole kritt dee just, wann all seng Patronë domadder averstane sinn. Et geet duer, datt ee vun hinnen, also ee vun deene fënnef, dat net wëll. Dann ass et Esseg mam Carole sengem Wonsch, sech fir en halleft Joer just ëm säi Kand ze këmmeren. Dëst Beispill weist, datt de Gesetzestext zwar gutt kléngt an och gutt Intentiounen huet, mee fir ganz vill Leit riskéiert, un de Realitéite vun der Aarbechtswelt ze scheiteren. An dobäi ass d'Carole, geneisou wéi aner Leit, déi méi wéi een Aarbechtsvertrag hunn, eens, datt elo schonn onheemlech flexibel muss sinn, fir iwwer d'Ronnen ze kommen. An dat ass de Paradox vun dësem Projet. Je méi Flexibilitéit Leit duerch hir Aarbechtskonditioune mussen un den Dag leeën, desto gréisser sinn d'Schwieregkeeten, fir an de Genoss vun de positiven Elementer vun dësem Gesetz ze kommen. respektiv desto gréisser ass d'Afhängegkeet vum Patron. Ähnleches gëllt och fir den Ersatzloun. Och wa mer de Prinzip vum Revenu de remplacement ausdrécklech begréissen, sou muss mer awer feststellen, datt et virun allem Leit mat niddrege Léin an, oder net vollen Tâchë sinn, déi riskéiere manner ze kréien. Och hei rechent d'Salariatskummer vir, datt et fir déi Leit mat prekären Aarbechtsverhältnisser esouguer partiell zu Verschlechterunge komme kann. Här President, dëst Gesetz bréngt a wesentlechen Zich Verbesserungen, notamment wat d'Conceptioun vum Ersatzloun ugeet, an och weider, wann och beschränkte Flexibilitéit fir béid Elteren. Duerfir wäerte mer dëse Projet och ënnerstëtzen. Mir hätten eis awer gewënscht, d'Regierung wier net um hallwe Wee stoe bliwwen an hätt e wierklecht an duerchsetzbart Recht fir de Salarié op méi Flexibilitéit an dësem Projet verankert, grad och fir déi Leit, déi prekär Kontrakter hunn oder déi am Niddreglounsecteur beschäftegt sinn, well dat ass den eigentleche Problem an eisen Aen, an net, wéi d'Riedner vun der adr oder vum csv gesot hunn, datt de Patron, d'Rechter vum Patron géifen ageschränkt ginn. Eppes ass fir eis kloer, Eng wierklech besser Vereenbarkeet vu Beruff a Famill erreeche mer just duerch eng substantiell Reduzéierung vun der Regelaarbechtszäit. An duerfir géif et haut héich Zäit ginn. Merci.
Merci och dem Här Baum. An d'Wuert huet elo d'Familljeministesch, d'Madamm Corinne Cahen.